Ә бүген инде төбәкнең икенче зур шәһәре Димитровградта чираттагы шундый зур чара уза. Аны Димитровградның Җәмигъ мәчете һәм өлкәнең татар милли-мәдәни автономиясе үткәрә. Совет властена хәтле бит инде мөнәҗәтләр булган. Әби-бабаларыбыз бит аны көйләгән, сөйләгән. Ә инде менә совет вакыт, советлар чорында ул онытылган иде. Менә шул 90 нчы елларда безнең илебезгә бит инде, динебезгә, Иркен биргәч бит инде монабыз кире әйләнеп кайтты һәм инде безнең башта әби-бабайлардан бит инде калган булган, алар нитте безне өйрәтте. Аннан соң инде менә хәзер инде күп кенә ишетәбез, мәсәлән, мәүлет айларында, мәҗлесләрдә, салаватларда да әйтелми, мәүлет, мәүлет Миниләре дә әйтелә, мәүлидлиләре дә әйтә, мәүлидтә шушы мөнәҗәтләр дә әйтелә. Димитровградта егерме меңгә якын татар гомер итә. Әлеге кафеда алар ел саен йөзләгән кеше катнашында корбан бәйрәмнәре, ифтар ашларын, никах мәҗлесләрен уздыралар. Кем әйтмешли, бу кафе, намазлы һәм иманлы урын. Шәһәрдән һәм күрше районнардан чакырылган кунаклар өчен һәртөрле күргәзмәләр оештырылган. Шунда ук төбәкнең танылган рәссамы, Россиянең атказанган укытучысы, бүген Мукшы Күле авылында имам вазыйфаларын башкаручы Гыймран абый Хисмәтулловның, Зәвык белән эшләнгән шамаилләр сәүдә күргәзмәсе дә эшләп тора. Мин бала чактан да ясый идем инде. Ул вакытта әлегечә ясамый идем инде. Анда ул вакытта хәзерге материаллар юк иде, и краскалар да андый юк иде. Ә болай инде менә мәчеткә кергәч, основном мәчеткә имам-хатыйп булып сайлангач, шуннан соң инде тотындым мин шушы шамаилләрне

Сембер якларында борынгы заманнарда гына түгел, хәтта совет хакимияте елларында да авылларда аш мәҗлесләрендә бәет-мөнәҗәт әйтү гадәте булган. Гает бәйрәмнәрендә кичен, кичен дигез, әбиләр көндез бармыйлар иде, кичен бара идек тә әтә идек шуларны барын да әбиләр белән. Казан кунагы, тарих фәннәре кандидаты, Апанай мәчете имам-хатыйбы Нияз хәзрәт Сабиров мөнәҗәтләрне әби-бабайлардан калган һәм буыннан-буынга тапшырылып баручы Халкыбызның әйтеп бетергесез зур мирасы, диде. Анда мөнәҗәтләр әйтү дә пәйгамбәребезнең сөннәтенә туры килгән гореф-гадәт. Ни өчен шулай дип әйтәбез? Чөнки хәдисләрдә әйтелгән, пәйгамбәребезнең сәхабәләре шигырьләр укыган, Шигырьләрне тиле укыганнар, миабәребез ул шигырьләрне тыңларга яраткан. Соңгы вакытта мөнәҗәтләр әйтү халкыбыз арасында зур үсеш алды. Аны мәчет-мәдрәсәләрдә генә түгел, аш мәҗлесләрендә, һәртөрле кичәләрдә дә әйтәләр. Мөнәҗәт ул, Аллаһы Тәгаләгә ялыну, ялвару, өметләреңне баглау.

Булсак иде бергәләп. Озак еллар мәдәният тармагында эшләп, лаеклы ялга чыккан, соңрак Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган Гөлсинә ханым Сабирова узган елны Апанай мәчетенә йөрүче матур тавышлы хатын-кызларны, мәдрәсә мөгаллимәләрен, абыстайларны җыеп, Апанай апалар дигән төркем оештыра. Мөнәҗәтләрне иң элек башта үзем өйрәндем.
Бик озак өйрәндем, дөрес булсын дип, чөнки анда ул нотага салынган. Һәм аннан соң мөнәҗәт әйтергә теләкләре булган һәммәсен мин җыям, һәммәсенә өйрәтәм. Йә Рәсүлем Мөхәммәд.

Мөнәҗәт итүләр минем әбием Мәгүз әби Мескеннәр һәм беренче мактабы сынын мөнәҗәтләрне бик күп әйтә иде. Аларның әбиләр белән җыелып бергә елаганнары исемдә калды. Моңлы көйләр ярата идем. Шуның өчен инде Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыганда кергәчтән күземә шушы мөнәҗәт китаплары төште. Алып менә тәмам карыйм әле, менә шуннан китеп бардым залга тапшырып. Шунсы игътибарга лаек, мөнәҗәтләрдә элек-электән теге яки бу кешенең яшәеше, тормыш юлы гына түгел, әл халкыбызның аянычлы язмышы, төрле чордагы тарихи вакыйгалар да чагылдырыла. Күпчелек фикер, ул халык иҗаты, ул да авыз иҗаты, мөнәҗәт, бәет. Әйе, ул шулай, аның белән Килешеп була, ләкин халык авыз, аваз, авыз иҗатын, менә моның чишмәсен кайдан алды икән ул? Аның нигезе нәрсә белән бәйле икәнен һәм кайдан ул шул ук үсеш алды икәнен, менә моның турында, әлбәттә, инде уйланырга урын бар. Дистә еллар буе учлап таратылган бай рухи мирасыбызны бөртекләп җыяр вакытлар җитте. Аллага шөкер, соңга калмадык бугай әле. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.